hin uumne waa naa haa godhanii faaydaa wayii naa haa buusaniifi jara hin uumne jedha Rabbii akka na gabbaraniifi malee jedha. Isa gabbaruun yaa obboleeyyan kiyya karaa barbaachisa, isa beekuu barbaachisa. Rabbii waan nama jaalachi waan Rabbiin jaalachiisu beekuu barbaachisa. Waan Rabbitti nama kaleessu beekuu barbaachisa. Waan inni uumeef beekuu barbaachisa. Risaalaa inni erge beekuu barbaachisa. Aduwwii inni eeggadhaa nuun jedhe beekuu barbaachisa. Akka itti ufirraa eeggatan Rabbiin nu beeksisee jira beekuu barbaachisa. Aduwwiin Rabbii sheyxaanni aduwwii keessanii eeggadhaa nuun jedhee nu hime nuu hin rafu. Nuu hin laafu. sa'aa takka, daqiiqaa takka, saaniya takka nuu hin kennu. Karaa kamiin? Karaa Rabbiin ufirraa eegan jedheen ufirraa eeguu qabna. Karaa kamiin dhuggama inni? Karaa kamiin milkii nu dhooguu barbaada? Karaa kamiin jannata irraa nu fageessuu barbaada? Karaa kamiin jaalala Rabbii irraa nu fageessuu barbaada? Karaa diliitiin. Karaa ma'asiyaatiin, karaa isaa mukaalafaa waan Rabbi jedhe, waan risaalaan Rabbii itti dhufteen faallaa sanii dalagaa jechuudhaan, suni ulamaa'iin laalanii madaakhila ma'aasii, karaa abbaan murraa sheyxaanni itti nama fudhatu, homa qaama kee irraa ta'e, homa jismii kee irraa ta'e, Qaamuma ati itti nyaattu, kama itti qananiiftu kana irraa ka ta'een sheyxaanni karaa kanaan karaa ibiddaa si oofa jechu. Yoo eegganne, yoo uf tiiysine tika Rabbiitiin, yoo jabaannee karaa Rabbiititti gartee hidhamnee akka Rabbiin uf eegaa jedha sanatti hogguu uf eeyne, Waan Olomaa'iin lafa nuu kaahe kana karaa gartee Rabbiin itti nu beeysise risaalaa Rabbii nuu beeysifte kanarra eeynee qaama keenna eeynee badii irraa eeynee haraama irraa dilii irraa maasiyaa irraa fagaannee Rabbii keennaan guyyaa qiyaamaa haala gaaritti wal qunnamnee jannata nu haa naquu barbaanna. Madaakhilli macaasii karaan namni itti galaafatamuun. karaa afuri jedhan. Tokko laalcha jedhan. Ija Rabbiin sii uume, ta kitaabaan qaraatu, ta Qur'aanaan qaraatu, ta kheyriin dalaydu, ta samaawaataaf ardii Rabbiin uumeen fikiraa gootee laaltee itti gammaddu, Hogguu karaa biraa garagalchite isiilleen waan biriin sii dhufti jecha, ma'asiin sii dhufti, diliin sii dhufti jecha, Rabbiin wal si lolchiifti jecha. Laalchi dura fe'umaa shahawaati, naqattoo shahawaati jecha. Hogguu gad dhiifte keyriin siin dhufu jecha, karaa keyriitiin yoo ergite malee. Laa tursil rasuulaka laa yatiika bil haxabi jedhe warri shu'araa'a Yoo namichi ijji ati ergitu waa qoraaniin yookaa waan faaydaa sii qabu wayiitiin sii hin dhufu karaa haraama Rabbiititti hin ergin jecha yatee karaa malee hin laalin jecha tokko lahzaat takki nazaraata waan jedhaniin namichi ija tana eegeetiniin jedhe nama gartee aslii ma'asiyaa Rabbii san irraa fagaatee farjii ufii eege jecha. Tiiyni awwala gartee shahwaa irraa of eeguudha, ija tee tiiysuudha jechuudha. Maali jennaan laalchi kuni wanni inni namatti fidu hogguu laalte xiinxallatu dhufa. Hogguu xiinxallaan dhufe Ammallee waan biraattu qalbii keessa nama yaa'a. Ijji ilaaltee wasfii goote, achiin booda murachutu dhufa jechaadha. Sadiin kana achirraa dalagatu dhufa. Awwaluma osoo, haaluma awwalaa osoo kun hin dhufin dura eeggoon ka tiiyfamuu ka jiraatu taate ija kee kan qabatte, yaannillee qalbii kee keessatti hin dhalatu. Wanni qalbii kee keessa wanni marada shahwaatii fi yookaa zinaa yaaduuf badii yaaduu qalbii kee keessatti wanni uumamu laalcha san irraayyi. Awwala yoo uf qabde wanni duubaan yaa'u kun kulliin hin dhaabata jecha. Tokko laalcha. Ka lammataa khaxaraata jedhan. Khaxaraanni kun waan qalbii keessa yaa'u jecha. Qaxaraata kana kheyriillee qalbii keessa yaasu hin dandeetta, sharriillee qalbii keessa ijaartee yaasu hin dandeetta. Namni jedhan afurima jedhan. Dunyaa tanarratti namni afurima jedhan. Tokko ka Rabbiin ilmii itti kenne, ilmii san facaasee Halkan dhaabateeni guyyaa barsiise keeritti facaafate jedhe. Ka Rabbi itti kenne sun aalima godhe, haafidha isa godhe, halkani guyyaa dhaabateeni ka itti dalage. Tokko ka taa'eetuma ka isa hin argatin osoo akka ebaluutitti Rabbi ilmii na kenne, fahamii na kenne, diinii na kenne, aalima akkanaa na godhe akka isaa godhaa ka jedhee yaade. Sawaabni, ajriin, tokko Guyyaa Qiyaamaa jira. Ka xaraa ta'e jecha kun. Kuun diqqeenna irraa miidhamee, qara'ee, achi gaye. Kun immoo yaaduma isaa Rabbiin muraada isaa gahuuf waan inni hawwe saniif haqiiqaa isaa Rabbitu beeka, darajaa saniin isa gahe jecha. Jara lamaan kana darajaan tokko. Ka sadaffaa ka tokko Rabbiin dunyaa itti kenne. Dunyaa Rabbi itti kenne kana maalii godha? Harkaa mirgatti kheeyri irratti facaase, duraa duubaan facaase, kheeyrii bitate, sadaqaa godhate, masaakiina qajeelatti itti kenne, masaajida bakka mara ijaare, waan Rabbiin jaalatu mara bakka mara cufe, dunyaa san gara kheeyriititti facaafate jecha. Tokko asuma taa'ee ka homaa hin qabne miskiinni yaade osoo Rabbiin akka ebaluu na godhe akkai godha halkanii guyyaa sadaqaa godha halkanii guyyaa warra gartee rakkate kana qajeelatti quubsa halkanii guyyaa beeytii Rabbii ijaara ufii homaa hin qabu beeki ka dunyaa dalagatee diqqeenna irraa qabee hagasiin gaye saniin darajaan tokko jecha jar afran tokko jecha ka xaraanni kuniin yoo keeyrittillee facaafte keeyrii akkasii san irraa haamatta Ka xaraa teechaa waan qalbii keessa yaa'u jecha. Yoo immoo badima bichaa ka yaaddu taate halkanii guyyaa ka fakkartu akkas godhee dinaa dalagee maaliin godhe akkana godhee ebaluun jalaa maalii fudhee kanuma garaa keessa akka ijaartu yoo taatee maasiyaan akkasuu sirra deema jecha wanni eeggamuun namarra jiru madaakhilli yookaa wanni ibliisni maasiyaa naman mimmi'eessee karaan inni itti namaan galaafatu Karaa afran amma nuu dhufu jira. Tokko ka laalchaati, irraa diqqoo itti inni dubbadhe. Ka lammataa ka qaraata waan qalbii keessa yaa'u kana. Waan qalbii keessa yaa'u kana keeyriinillee ijaaruun ni dandayan. Ka sadaffaa irra guddaadha, lafazaata jedha. Lafazaata jechaan waan arraba irraa bahu, waan afaan irraa bahu, waan osoo abbaan hin niyyatin jecha bichaafi nama kolfisiisaaf yookaa nama jaalachiisaafi jedhe waan Rabbiin jibbu takka argata jecha namichi sun. Rasuulli Ma'naa al-Hadiis sallallaahu aleeyhi wa sallam, Namichi tokko osoo hin niyyanne waa jedhee jedhan. Waan Rabbiin jibbisiisu jedhee Jahannamiin keessa haga gartee waggaa 70 ka gahu keessa daddabra jedhan. Niyyaa malee akkasi waa darbatee jecha. Ka keeyrii dalagullee yoo keeyrima takka akkanumaan osoo niyyatin jedhe jannata keessa akkasi dabra jecha. Arraba irraa yoo dubbanne muhaadaraan takkaa lamaan hin geettu. Waan arrabni namaa fidu yookaa waan arrabni namatti fidu kuni qaamuma kee irraayi. Jismima kee ka baattee deemtu irraayi. Laalchi ati laaltullee gartee tama qaama kee irraayi. Dubbiin ati dubbattullee tama qaama kee irraayi. Ka xaraataa fi ka xawaanni qalbii kee keessa yaa'ullee ka xaraani huma gartee qaama kee irraayi. Kanumatu jannata si dhabsiisee yookaa Rabbiin wal si dhabsiisee badiin si ga'a jechaadha. Haafaata lisaanaa gizee kennineefii badii yookaa dilii arrabni qabu suuta haasawinaafi malee amma ujaalaa kanatti gartee tattaffii kanatti waan geessinuu miti tokko wanni eeggatuun nurra jiru laacha jenne laacha keenna keyriin malee akka ija teenna eeggannu ka lammataa waan qalbii keessa yaa'u kana waan gartee rabbiin jaalachiisu rabbiin guddaan ka haqiiqaa namaa argu isa waan biriin hin dalaynu jecha isiille Sadaffaan arraba jenne. Arraba kanallee gartee waan Rabbiin jaalachiisu malee waan badaan gartee akka hin dalayne jenne arraba kanallee gartee. Ka afraffaa khaxawaat, deemsa, miila, socho'a. Miila kana gartee ka qaama guddaa kana baatee deemuun qudraa Rabbiiti. Yoo haraamatti hin tarkaanfatte badii hagamtu keessa jira. Karaa masiidaatiitiin malee, karaa hajjiitiin malee, kalaa silaa rahimaatiin malee, karaa waan faaydaa dunyaa aakhiraa sii qabuun malee akka ol futee hin ijjanne jechaadha.

Qaaluu salaamaa hogguu jedhu rakkoo miilaatii fi rakkoo arrabaa asitti walitti xundu'eesse. Warri mu'mintoonni saalihtoonni ka Rabbitti amananii Rabbii ufii sodaatan Hogguu deeman miira ufiitti suutaan deeman jedhan akka waan miilli isaanii tun lafa kana kuttuutitti. Boonuu dhabuuf, uf jajuu dhabuuf, uf dhaaduu dhabuuf, of garsiisuu dhabuuf suutaan deeman. Hownan way lafti citti osoo rafan dhedhiitaa oole. Rabbiin deemsa akkasii wassafe. Wa izaa khaaxabahumul jaahiluuna warri jaahiltoota hogguu arrabsan yookaa arrabaan isaan tuqan hogguu waa jedhaniin qaaluu salaamaa nu gartee isinirraa nagaa jedhaniin. miilaan akkasi arrabaan akkas Rabbiin akkana wal xoxxo'ee do'eesse jecha walitti kaleesse jecha miilaanillee hogguu deemtu akkas kibriin dhabamu arraba keetiinillee eeggatuu akkasitti deemu warra mu'mintoota saalihtoota Rabbiin akkasitti wassafeetiin hin jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ammallee edduu laalchaatii fi edduu khaxaraataa wali qabe aaya tokko keessatti edduu laalchaatii fi edduu waan qalbii keessa yaa'ullee walitti qabe maal jedhe Ya'lamu khaa'inatal a'yuni wamaa tukfis suduur jedhe. Ya'lamu khaa'inatal a'yuni wamaa tukfis suduur jechuun khaa'inatal a'yun dhoysaa osoo namni si bira jiru nama eegattee dalgaan laaltu, jalaan laaltu, gubbaan laaltu, cinaan laaltu Rabbi san quba qaba jecha. Wamaa tukfis suduur ka xaraataa waan qalbii tee keessa yaa'u. Kheeyrii dubbataa jirta moo Rabbi hin dhaga'a, hin argaa? Sharrii kan xaxaa jirtamoo Rabbi hin dhagaha, hin argaa, hin beeka. Rabbiin jara kanallee walitti qabee jira. Kaan miilaa fi kaa arrabaati. Kan immoo ka waan qalbii keessa yaa'uu fi waan qomti dhoyfatte jechaadha. Subhaanahu wa ta'aalaa. Kana jecha yaa obboleeyyan Rabbii! uma qaama keenna keessa jiru kana, uma qaama keenna irra jiru kana, qaama keenna irraa woy jaalanna, woy kun nu kunummaan qabeetiin ibiddatti woy nu dabarsa. Kanaa jecha Rabbiin sodaan, Rabbiin eeggatuu, waan risaalaa eega nutti argee ittiin hin jedhe Rabbiin gartee bilaasha nun uumne, bilaasha nu hin kalaqne. Akkaataa itti jiraannu, akkaataa duniyaa kana irratti Rabbiin gabbarree itti dabarru Rabbiin nuu godhee jira subhaanahu wa ta'aalaa. Deemsa keessan eegaan eega jiraatte, arraba keessan eegaan eega jiraatte, kaxaraata keessan eegaan eega jiraatte, miila keessan eegaan eega jiraatte, huma Inni uume kana, eeynee eeggannee, faallaa warra gartee Rabbitti kafaree taanee, karaa Rabbii haa deebinu jechaa obboleeyyan kiyya. Ma'asiyaa irraa fagaannee, dilii diddii Rabbii qabannu Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaa jecha ma'asiyaan nafsee namaa of dagachiifti jechu. Keeyraa ta silaa Aakhiratti nama eegu san uf dagachiifti jecha. Rabbiin hogguu namichi isa dagateetiniin jedhe waa lamaan isa iqaaba godha jecha, isarraa gadoo baya. Takka ufii dagata, takka Nafsee isaa dagaachiisa jechaadha. Nafsee isaa dagachiisuun namichi jannata Rabbii dagate, namichi kurtoo Rabbii dideetiniin ma'asiyaa bichaan jahannamitti uf oofaa jiru nafsee ufii dagate jecha. Hazzii ufii ka silaa achitti isaa qophaaye kana dagate jecha. Namni Rabbiin dagate Rabbillee isa dagata. Masaaliha ufii ka silaa Inni dalagatee halkanii guyyaa zikrii godhee ibaadaa godhatee halkan dhaabatee kheeyrii mara dalagatee jedhu kullii isa dagachiisa Rabbiin iqaaba isaa jecha isarraa baya Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Kanaa jecha yaa obboleeyyan kiyya dalagaan teenna kulliin waan Rabbiin jaalate ta'uu qaba. Ma'asiyaan edduu gabrichaatii fi edduu malaa'ika Rabbiin nu wakkalee akkaan nama fageessiti. Malaa'ikaan Rabbii. ka siif ajajame, ka Rabbiin siif erge, yoo ati saahiba ma'asiyaa taate maal sirraa godha? Ka key sharrii si katabu malee, ka silaa gartee malaa'ikaan rahmaa sirraa dheetti. Eennutti kalooyta gaaf san? Ibliisatti dhiyaatte jecha. Aduwwi keetti dhiyaatte jecha. Nama isatti dhiyaatuun ibidda nama dhiyeessu. Nama isatti dhiyaatuun Rabbi irraa nama fageessu. Nama isatti dhiyaatuun kheeyrii irraa man nama fageessu. Nama isatti dhiyaatuun kheeyrii dunyaa aakhiraa nama hoongessu jechaadha. Isatti gartee malaa'ikaa kheeyrii si yaadu, ka Rabbiin sii erge sun sirraa dheessee, sheyxaanni, abbaan murraa, jibbamaan, ka Rabbi jibbeetiniin, eeggadhaa, aduwwi keessan kan jedhe, isatti dhiyaatta jechaadha. Kanaa jecha Niimaa namuu hin jaalata. Qananii namuu hin jaalata. Hattaa kaa firoon rabbi irraa gore illee gartee Niimaa hin jaalata qanani'uuf ta'a. Wannumaa isaan xaaranii halkani guyyaa deemaniif maal qanani'uu barbaadan. Ta achii tan itti amanuu dhaban malee haqiiqii osoo beekanii namni halkanii guyyaa rafu qananii akkuma asii diqqoon tun diqqoo hafuurri tun jirtu achi guddo jira namni beeku ka kaafiraa hin wallaale malee. Laakiin ma'asiyaan Ni'imaa amma dhufe kanallee deemsiftee ni'imaa ganaa dhufullee gartee namarraa kutti. Maal? Eenyurraa ka taate yoo dura ka Rabbirraa taate ma'asiyaan ni'imaan kulliin ka Rabbirraa ta'eemii? Ni'imaa Rabbirraa ta'e kana yoo ati gartee karaa ma'asiyaatiin akkamitti gahuu dandeetta? Warra Rabbi ibtilaa'a isaan godhee tadriijaa fi isaan sobaa fi eega isaan fagaataniitiin jedhee horoo kana yookaa ujoollee itti kennee imtihaanaa godhe malee waa isaan qananiisuufii miti. ni'ima jechaan qana'aa qabaattee, waan Rabbi sii kenne shakkartee, waan Rabbi sii kenne jaalattee itti shakkartee ajrii itti argattee akkasitti jiraatte. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa maraayyuu sababaa godhe. Sababaa kheyriin namaa dhuftillee xaa'aa isaa godhe. Sababaa kheyriin namaa irraa cittullee ma'asiyaa isaa godhe. Kanaa jechaa ni'imaa tiyfatuun. Niimaa isaa tiisuun garte shukrii malee ta tiisu hin jiru. Itti dalaguu malee waan Rabbiin karaa Rabbiin itti ammare malee horoo qabaattu zakaa irraa baafattee aqaariba keetiin suftee halaala Rabbiitiin barbaaddattee waan Rabbiin dallansiisu irraa fagaattee yoo jette malee akkasitti fageessiti jecha. Ammallee ma'asiin tuni. towbaa irraa nama fageessiti. Towbatee hin danda'u namichi gartee ma'asiin itti guddate. Namichi zanbii ganamaa galgala dalagu towbaan isatti ulfaata. Afaaniin istighfaarri isaa lafa ol guuta. Lakiin haqiiqatti towbaa haqiiqaa san hin danda'u. Li'annahu ma'asiyaa irra jira. Afaanumaa Astaghfirullaah Astaghfirullaah jedha ofii immoo qalbii isaatiin ma'asiyaa ta itti mi'ooytu san ta abbaa murraa duraan karaa godheef san Ittuma deebi yaada yoo argate ittuma deebi afaani Astaghfirullaahi illa akkayama lakin garte towbatan nasuha jechaan shuruuxa qaba shuruun isii maali hee waan san irra iqlaa'a ta'u irraa buqqa'u dhiisu ammalle nadaamahu sadaffaa itti deebii dhabu Hadiya Tawba, Tawbaan immoo gartee yookaa munaafiqtota ka afaanuma Astaghfirullah Astaghfirullah qalbiin isaa hidhamtu immoo ma'asiyatti ma'asiyaa godhaa ammallee yoo argadhe hin dhiisuu laakiin afaan Astaghfirullah Astaghfirullah Rabbi sobaa eenyu? Annaaqidu Basiir ka gartee dubbii kana he Rabbi haqiiqaa isaa argu abbaa fedhe afoottillee Astaghfirullah yoo jedhaa oolte Tawbate siin jedha laakiin haqiiqaa dubbii kanaa Rabbi gartee akka ati towbatu si arga. Rabbiin hin beeka. Kanaaf jecha yaa obboleeyyan kiyya karaa Rabbiititti walumaan haa deebinu. Karaa aduwwii Rabbii haa dheennu. Aduwwiin Rabbiin gartee sheyxaanni aduwwii keessani dheessaa eega Rabbiin nuun jedhe dheessuu qabna. Irraa fagaatuu qabna. Rabbiin gartee maslaha keenna nu beeka. Akkasitti gartee irraa irraa nu dhoowwa. Yoo nu gartee dinnee ka gartee ibiddatti ka deemnu taate, karaa isaa dinnee tana nu fudhateetiin guyyaa qiyaamaa jahannam keessatti aalama gad naqee khuxbaa godha ol bahee, Rabbiin keessan isinii hime, ani duraanuu dunyaan isin sobe, giddiin qabee isin giddee dullaan uleen, sibiilaan isin hin goone, Qalbima keessan kana keessa shawwasheetiniin karaa kiyya gortanii nu marruu kasaarree achi keessa jirra waliin gartee jedhee gaaf san achitti nadaamaa guddaa namarratti qara'a. Kanaa jechaa yaa obboleeyyan kiyya eeggata guddaa Rabbiin nu haa tiiysu. Huma qaama keennarraa uumame kana haa tiiyfanu. Rabbiin gartee wanni nu goonu wanni nu gabbarru keyriin nu goonu kulliin ka isaa gartee darajaa isaa dabaluu miti ka isa gartee mootummaa isaa isaa guddisuu miti ka yoo ka yoo ma'asiyaa goone gartee isa gartee laaffisee mootummaa isaa laafee inni rakkatuu miti nuuf jedha Rabbiin darajaa keenya ol fuudhuuf jedha Akka gartee kheeyri irratti gartee musaabaqa wal doggommii goonee jannata Rabbii argannuuf Rabbiin gartee karaa kana irratti nu gorsa malee gartee ufii nurraa fayyadafufi miti. Ka gartee Rabbii Islaamumma irratti nu uumee haadha abbaa keenna hamdulillah Islaama nu godhee ka yoo kaanillee gartee hidaayaa Rabbii malee gartee namni waa qalbiif yaa qaruutummaaf waa jabummaaf waa bareedummaaf karaa kana hin golle Rabbiin gartee abbaa jaalate karaa kana irratti qaba. Rabbiin gartee karaa nuu kenne kana gartee irrti nu haa sabachiisu itti gartee waan nuu kenne kana gartee dhugatti itti haa dalaynu dhugaman gartee warra karaa isaa qabatee maasiyaa irraa fagaatee karaa rabbiititti gartee milkaawu rabbiin nu haa godhu rabbiin nu maraayyu haa tiysu inshaa allaah yaa obboleeyyan kiyyaa wal irra deddeebina ammaan boodallee amma tanaaf asumarratti isinii dhaaba